Sam Lane Kids, Nick ma. Fi wedi cael wythnos off yn apps y tro yma, hywed mae dau gêm masif di dod mas, sef FIFA a Pro Evo. Nawr mae'r boi ma di benthyg y siop i ni, a mae ffrind Griff i ni mynd i helpu fi. A basically, ni ddim yn gadael y lle tan ni wedi dewis pyn yw'r gore. Ffwrdd â ni de. Felly cyn ni chwarae'r Bad Boys ma, fi'n meddwl bod yn syniad nice, Griff, os ni'n chwarae cwbl o gemau pel-droed vintage. Be amdani? Ww, neis iawn.
Ww, lyfli.
Ren i gynta, Nintendo World Cup. Ia, ar y NES. Off we go.
Waw!
Ydy hwnna be mae West Germany yn actually edrych fel?
Ar y Mega Drive, FIFA International Soccer, y gêm gynta' i ddefnyddio isometric view gyda llaw. Cymru! Cymru!
Ideal.
T'mod, actually, mae hwn yn edrych yn rili dda am like... O, 'na fe! Go on!
Ac i orffen, Konami Superstar Soccer 98 yn erbyn FIFA 98 ar yr N64.
Ti'n cofio'r Z button? Z button. Bam!
Ie.
Oedd hwnna'n mynd ar Goldeneye. Oh my God! O, fi, fi 'di trwodd! Yes! 'Na fe!

Ie, ar ôl llenwi twll a gosod y projector, roedd hi'n amser am y frwydr fawr. Banta ni!
P'un i dechrau da? Pes neu FIFA? Pro Evolution Soccer. Ie. Ie.
Ma' hwn yn dod gymaint gwell. Wel, gawn ni weld. The gamer fel hwn nawr, fel, fel peth fel Xbox a PS3, mae mor, like, loads o set-up Yn lle oedd yr un arall yn jyst chucko fe fewn, rho fe arno, gêm.
Ac ar ôl toman o loading screens, awe! Gimnasia Le Plata yn erbyn Cymru, y gêm bêl-droed mwya anerbygol erioed.
Mae'r control system mor complicated gan gymharu â'r rhai arall. Ie, dio'm yn, dio'm yn fater o jyst basio botymau dim mwy na. Mae Konami yn amlwg wedi newid ei strategaeth gyda'r gêm yma, mae teimlad y gêm wedi newid yn llwyr. Mae'r simulation wedi datblygu cryn dipyn erbyn hyn ac mae'n teimlo fwy real. Ond mae'r gêm yn ymateb yn arafach o'i gymharu â'r gêm dwytha. Mae hwn yn eitha cyffrous i fod yn onest, fel, t'mod, fi'n eitha flinedig, alright? Mae hwnna'n, ma' ma'n, ma'n, Bron pump o gloch right? Mae gameplay yn cyffroes, mae'n fast paced. Mae lot mwy fluid ynddi. Na'r peth.
Y wahaniaeth mawr rhwng FIFA a pes yw bod gan pes bob dim arian, a felly does gennym ddim yr enwau, y timoedd na'r chwaraewyr. A felly mae'r tîm Cymraeg gydag enwau fel Cunzanzo. Oedd o'r un peth blynyddoedd yn ol, 'sech chdi meddwl 'sen nhw 'di sortio hyn erbyn erbyn ŵan. Fifa nesa, dwi'n hyderus na hon di'r boi.
Whatever. Gawn ni jyst chwarae'r peth.
Dim ond un newid mawr iawn oedd i weld i'r gêm. Na ni, ma' nhw 'di bod yn mewn. Wel ma' nhw na, ma' nhw na. So Cymru ddim yn 2013 ond mae o yn 2014 so ma' hwn yn well yn barod. Un peth dwi'n licio am FIFA actually pan ma' pan ma'r gêm yn loadio ti'n ca'l kind of mini games fel 'ma tan tan ma'r gêm yn barod i chwara wedyn.
Mae EA wedi canolbwyntio ar wneud y gameplay yn realistig iawn, felly peidiwch â synnu os da chi'n meddwl bod chi'n gwylio gêm go iawn. Yn syth, dwi literally yn enjoio hwn shwt gymaint mwy. Dwi jyst yn gyfforddus efo FIFA dwi me'wl. Dyna 'di'r

Fifa fourteen, lot gwell na llall. Jyst lot mwy cyffyrddus yn chwarae hwn, dwi'n meddwl. Mae fe, t'mod, mae'r mae'r engine a popeth yn jyst gweithio'n well. A, t'mod, y ffaith bod players Gymraeg gyda'i enwe Cymraeg yn lle enwe Eastern European. T'mod, 'sen nhw methu rhoi Gareth Bale ar y ffrynt os 'di 'i dîm rhyngwladol o ddim yn y gêm.

Pêl-droed, pêl-rwyd oedd e.